Kevar, er video-mañ e kinnigomp deoc'h un top pemp eus ar fazioù kemmadurioù a vez kavet ar muiañ, pe a vez klevet ar muiañ e brezhoneg. Kalz abegoù zo evit ar fazioù-se. Levezon ar galleg, evel-just. Levezon ar c'hemmadurioù rannyezhel, n'int ket tremenet er yezh skoueriek, met a gendalc'h. da vevañ er yezh e yezh ar pemdez, pe un diouer a anaoudegezh war ar c'hemmadurioù, ha zoken un diouer a zisplegadennoù diwar-benn ar c'hemmadurioù. Amañ ne venegimp nemet pemp fazi a zo aes da reizhañ en o yezh pemdeziek. Ben, teomp dezhi. Pemp, K o tont da vezañ ge goude ma, evel evit ma gantfe. se n'eo reizh morse. Ha pa vefe ma perc'hennel, da skouer e-barzh ma c'harr, pa vez ma skorell evel evit ma klevo, euh, pa vez perzennel, ar sal ma kanomp, pe zoken kewazell ma klaskez, e-lec'h mar klaskez. En holl zegouezhioù-se K ne zeu morse da vezañ ge, un ali neuze. Erlec'hit ma gant va evit ar berc'hennel, lavarit va c'harr, hag evit an holl zegouezhioù all gant ma, ne vo morse eus ar c'hemmadur ke ge. Pevar. Kemmadur fall goude ar gerioù benel unan. Ar reolenn diazez e brezhoneg eo Germell a gas blotadur dirak ar gerioù benel unan, mamm ur vamm, da skouer. Koulskoude ez eus ur bern gerioù n'int ket anavezet evel gerioù benel hag amañ e kinnigomp deoc'h un top pemp en top pemp. Neuze, gwelomp int. Geriaoueg, kont, kevrat, priziadenn, plijadur, an holl c'herioù-se zo gerioù benel. Neuze ne c'hellit ket lavarout ar geriaoueg, ne c'hellit ket lavarout ar c'hevrat, ar c'hont, ne c'hellit ket lavarout ar priziadenn pe ar plijadur. Lavarit ar c'heriaoueg, ar gont, ar gevrat, ar briziadenn, ur blijadur. Hon ali amañ eo gwiriañ reizh pep ger ha deskiñ lavarout ar ger gant ar ger-mell hag ar c'hemmadur mat. Adlavarit, pemp gwech, ar c'heriaoueg. Ar c'heriaoueg. Ar c'heriaoueg. ar c'heriaoueg, ar c'heriaoueg. Tri kemmadur Bloaz goude ur sifr e vez atav klevet Vloaz estreget goude unan, tri, pevar, pemp, nav ha mil. Grit ar gont, ur bloaz, daou vloaz, tri bloaz, pevar bloaz, pemp bloaz, goude c'hwec'h vloaz, seizh vloaz, eizh vloaz, nav bloaz, ha goude vloaz betek mil, ha goude vloaz betek fin ar bed. Daou, blotaat goude tri, pevar, nav zo ur fazi. Ne c'hellit ket lavarout tri gi pe tri baotr ter plac'h pe Terblac'h zoken. Neuze lavarit tri zi, tri fenn, tri c'has, pe, evit gerioù benel, teir zoenn, teir c'hriez, pe teir flac'h. Ar fazi unan zo ur fazi o tont eus ar rannyezhoù. Lakaat D da vezañ T goude ar gerioù pa pe ne. Se zo ur c'hemmadur rannyezhel ha ne c'hell ket chom er yezh skoueriek, neuze paouezit da lavarout pa teuint pe ne tebront ket. Ar c'hemmadur reizh, ar c'hemmadur skoueriek zo pa zeuint, pa zebrint, ne zeuint ket ne zebrin ket. Setu echu top pemp ar fazioù kemmadurioù boazietañ e brezhoneg. Spi hon eus eo bet emsavus evidoc'h tudoù ha spi hon eus e c'hellot reizhañ ho prezhoneg bezañ barrekañ war ar c'hemmadurioù ha kenderc'hel da heuliañ hon videoioù war Brezhoneg Glez. Kendalc'hit da vrezhonegañ rak se eo a zo mat. Heil gevar deoc'h Etienne ar Wechall.